ئەو کاتژمێرانەی دابۆمە ئەوە ئەمە چ لە پێش دانی ئەگەر هات و گوتمان دوو کاتژمێرن هەبی توش لە ناوەڕاستیان هەبی دوو کاتژمێرمان هەبیتن توش لە ناوەڕاست دوو گوتمان ئەوە چی لە بەکاردێنین فڕۆ فڕۆ one o'clock to half past three دووەمیش بە هەمان شێوە فڕۆم لەگەر چ بەکاردێ فڕۆم بەکاردێ گەر هاتوو دوو کاتژمێرمان هەبوو ئەوە فڕۆم لەگەر بەکاردێنین حاڵەتی سێمان گوتمان باسی دیاریکردنی کاتەکانی ڕۆژ in the morning afternoon evening دەبرێین بەیانی نیوەڕۆ ئێوارە وتمان ئەوە لۆ دیاریکردنی کاتەکان چ بەکاردێن کاتەکان برێن بەیانی نیوەڕۆ ئێوارە ئەوە in بەکاردێنین ئەرێین in the morning in the afternoon and in the evening ئەوە لۆ کاتژمێری چمان بەکاردەینە برێ لۆ دیاریکردنی کاتەکانی بەیان و نیوەڕۆ ئێوارە ئەوە ئینمان بەکاردەینە ئەوە چ ئامرازەکانی کات ئەو سێ ئامرازەمان خیت ئات فڕۆ ئین دێنە سەر ئەو جار دێنە سەر دێنە سەر کاتژمێر کاتژمێریشمان خین لە قوتابخانە بەڵام زۆربەی تاڵەبەکان سیاریان لێ هەبوو دەین سەرەتا how to read the time کو کات بخینینەوە بە ئینگلیزی نیگڵش هەمان بوو گوتمان گەر ئەوە سەحاتەکەمان بی بەو شێوەیە گوتمان لە یەکەم دەقەڕا کە دەست پێ ئەەکە لێرە هەتا سی خولەچی لێ خولەک هەتا سی خولەک ئەها لێ خولەک هەتا سی

جارێک ئەکبی نیوەی بکێ نیوەی بکێ نیوە ئەبتە جارێکی پێ ئەرێ گەتمان ئەدی ئەگەر هاتوو لێک خولەک ڕات دەستی خولەکی ڕۆیە ئێرە هات ئەوە هەمووی ها گەتمان سی خولەک چی پێ ئەرین هاف سی خولەک وتمان هافی پێ ئەدەین یەک خولەک هەتا سی خولەکی بی لۆ خینەوەی کاتژمێر ئەوە دەبی پاس هەبی لە مابینی خینەوەی ژمارەکاندا بەڵام لە سی و یەک خولەکەوە تا پەنجا و نۆی دەبی لێرە ڕاهەتا ئێرە دەبی چ هەبی تو بی ئەها وتمان دەبی چ بی تو ئێرەش پاست

کاتژمێر سێی تەواو ئەرێ تری ئەو کڵۆک ئایتمان ئەو زار ئەگەر بە نیو بی کاتژمێر نیە دوو نیو گوتمان تازەمە گوتمان بە دیوی چارین ئەرێن هاف مادەم سی خولەکە گوتمان هەتا سی خولەکی چی پێ ئەرێن پاست ژمارەکەش چەندە هیتمان تو کو ئەخیندێتەوە ئینگلیزی ئەگەر دوو نیو بی ئەرێن هاف

هەمووی چووکە سی خولەکی خۆی تەوا کردیە کاتەکە سی خولەکی ڕێکبی گوتمان بەنیوەی ئەرێ هاف لە یەک خولەکێکا سی خولەکیمانە بەکداینە پاس کاتژمێر کەرت پێرێ هەر کاتژمێرە بوو ئەی نووسین دوو بوو تو فایف فایف سکس سکس دەین ئەو جارە ئەگەر چارەک بوو نۆ پازدە خولەکن هەیە

کوارتەر پاست ناین ئەو جارە هەیتمان کاتژمێرەکان نۆ پێنج خولەک نۆ دە خولەک نۆ بیست خولەک نۆ بیست پێنج خولەک دەین یەکەم ڕاپێدادەین

ئەگەر نۆ پێنج خولەک بی بە ژمارە پێنج تانین فایف نووسین فایف گوتمان پێنج خولەکە گوتمان لێکی هەتا سی دەقەی بەچی بەکاردێنین دۆ پاست کاتەوەش پێنجە لێگەکەی لای دیارین پاست فایف پاست بەس هاتنی تارەی نای فایف پاست نای ئەو زاردینە سەر نۆ دەقەی دیسانەکە بەدەی تارەی تێن وتمان مادەم دە دەقەیە ئەها لە یەک خولەکە تەرسی چی پێی لێ بەکاردێنین پاستکە دەڵێن تێن پاستەکەی ئەنووسین ئەو جارە چیم هەیە سەعات نوێسان ئەنووسین مای دێنە سەر نۆ بیست دەقە بە بیست دەقەی تارن بە بیست تارن بە ئینگلیزی توێنتی ئەرێن توێنتی

دیسان بیست و پێنجم هەیە ها گوتمان هەتا سی خولەکی بینین باس کەواتە بیست و پێنج ئەوەش بینین باس توێنتی فایف باس چن هەیە دا ژمارە نۆن هەیە ناینەکەی ئەنووسینەوە هیوادارمەتە ئێرە تێگەیشت بن ئەوە چ ئێرە بەس باسی چمان کرد هەلاسی پاسەکانمان کرد کە لە یەک خولەک هەتا سی خولەک بەچ ئەخندێتەوە بە پاس ئەخیندێتەوە ئەو منتە لێرکانە

هیوادارم تێگەیشتبن هەر پرسیارێکتان هەبوو لە خزمەتدامە ئەتوانین دیسانیش دوبارە بکەن و ڤیددیوکەی ڕەشناکەەوە هەتا لە بیر و نەچیتۆر و کاتی ئیمتحانیش ئەو جارە بین باسی توی بکەین باسی توی بکەین واتە ئەرە باسی پاسماکە گوتمان لە یەکەم خولەکەت تاسی خولەچی دەبی لە هەر خویندنەوەی کاتژمێرەکان لە یەک خولەکە تەستی خولەکی تێدابوو ئەوە دەبی بە پاس ئەو نێوانەی بەکاربێ مە بینی کاتژمێر و خولەکەکەی دەبی پاس بەکاربێ باشە بابەجان لە نێوان ئەو خولەکە و ئەو کاتژمێرەی ئەوە دەبی پاس بی ئەگەر لە ژمارە یەکت ڕادیت تاسی ئەوە دەبی پاس بەکار بێ ئەو جارە دێت ئەگەر هاتو ئەمە لە کاتژمێر لە خولەکی سی یەکمان ڕادێت سی یەک تا پ گوتمانەوە چی لە بەکار دێ تو دێن ئەو جارە برین نۆ سی و پێنج دەقەمان هەبێ ئەمە تا نۆ نیوەن خوێن ئێستا ئەو جارە دێنە ئێرە نۆ سی و پێنج خولەکن هەیە نۆ سی و پێنج خۆ لەچ وەرگین کو ئەخێنینەوە دوو شێوازن هەیە گوتمان لێرکانە لە خێنی هەر کاتە کە هاات لە سی خولەچی لایدا وەسیە خولک ئەوە ئەمە دوو شێوازن ئەبی لۆ خیندنەوەکەی هەم بچوو هەم بە شێوازە چکەشمانێ ئاسانترە ئەتانی بەش بخینی و هەڕاستە هیچیان غڵات نیە بەڵام دەبی هەر دوو شێوازەکان بزان چکە لە کتابش ئاماژە بە هەر دوو شێوازەکان کردە دێن یەکەم جار ئەگەر بە شێوازە ئاسانەکی وەری بگرین ئەرین کاتژمێر بە ناویتانە بە ئینگلیزی ناین ئەدی سی و پێنج ناین ثرتی فایڤ منتس نۆ سی و پێنج خولەکە تەواوە خوێندنەوەکە هیچ غەڵەتی تێدا نییە ئەدی ئەگەر بێت و بە شێوازی توی بخینینەوە گوتمان لە سی یەک خۆلەکی ڕا لێرەڕا هەتا ئێرە بە تۆ خوێنرێتەوە نیە ئەوە کاتژمێرەکان لەسەر چەندێ نۆسی پێنج دەقەی لەسەر هەفتە نەها گچکەکەمان لەسەر نۆیە ئەوە کەشمان گەورەکە لەسەر هەفتە حسابی کە چەندت مێ لە کاتژمێری تەواو لە کاتژمێر دەدەین پێنج دا پازدە بیست بیست و پێنج بیست و پێنج خولەک المیا لۆ کاتژمێر دەیت کەواتە ئەگەر بێن بیست و پێنج خولەک المیا لۆ کاتژمێر دەیت ئەرێم ئەرێم توێنتی فایڤ توەکەی لێرە ئەنووسین ئەها ئەگەر بریم ئەوەندەی میا لۆ کاتژمێری تەواو ئەوە توەکەی لۆ بەکاردەینین لێرکانە ئێستا مارین بیست و پێنج دەقەی میا لۆ سەحات دەی کەواتە بیست و پێنج دەقەکە تۆ توێنتی فایڤ توەکەی نووسین چکە لۆ کاتژمێری تەواوە ڕۆی لە پاش نۆی چەند دێتن ڕقام دەدێک کەواتە ئەرین تو تێن توێنتی فایڤ تو تێن ئەو دارە دەین لێرە تەواوەکەین ئەگەر بێت و هەر لێرە تەواویکەین ئەو جارە هەمان بی کاتژمێر نۆ چل خولەک ئەها تەماشاکەن ئەگەر بێت و وەرگین ئەوە وان لەسەر نوێبی ئەوەش لەسەر هەشتبی ئەوە نۆ چل دەقە چل خولە وتمان بە هەردوو شێوازەکان ئەگەر بێت و بخینەوە نۆ چل دەقە بە شێواز یەکەم گوتمان زۆر ئاسانە ئەرین ناین فۆرتی منتس نۆ چل دەقەیە ئەدی ئەگەر بێت و برێم ئەوەندەی میا لۆ کاتژمێری تەواو چەند دەقەی مایە سەگە ئەسا بکەین لۆ کاتژمێر دە ها ئەژمێرین پێنج دە پازدە بیست ئا مابەینیان هەرچەند چەندە پێنج خولەکەکە کاتە چەندن مابوو پێنج دە پازدە بیست کاتە بیست دەقەمیان لە سەحات دەی ئەدێکە برێن بیست دەقەمیان لە سەحات دەیت ئەرین ئەرێی ئەگە برێن بیست دەقەن بە توێنتی بە بیستارەی توێنتی گوتمان چی بەکاردین ئەگەر لۆ کاتژمێری تەواو بڕۆین لۆ کاتژمێری پاشی بڕۆین تو ئەرێن توێنتی تو بیست دەقە بە لۆ سعات چەندی دەی توێنتی تو تێن بیست دەقە بە لۆ کاتژمێر دەی ئەو جارە ئەگەر بێت و نەوت چل پێنج دەقە نۆ چل و پێنج دەقەن هەیە ئەها ئەو جار ئەگەر بێت و ئەوە لەسەر هەشتی لا بکەوی هەردووچیان ئەوەی لا بین لەسەر نۆی بن هەردووچیان لەسەر نۆ لە نۆ چل و پێنج خولەکن هەیە گوتن بە هەردوو شێوازەکانە تایم بخین و شێاز یەکەمە تایم دێن ناین بە ژمارە تاڕن

وتمان ئەگەر لۆ کاتژمێری تەواو بڕینتارین چ بەکاردێنین دوو کوارتر چوون لۆ کاتژمێر چەند دێتین دە وتمان کوارتر بەس لە چەند خولەک چیە پازدە خولەکەتانی برێی فیفتی هەردووکیان ڕاستە چ برێی فیفتین تو تێن چ برێ کوارتر تو تێن هەردووکیت ڕاستە چ برێی ناین فۆرتی فایف منتس نۆ چل و پێنج خولەکە هەموویان ڕاستە باوەجانی چی غەڵەت نییە بەزەی بە هەردوو شێواز بزانین شێواز یەکەم واقعینە زۆر ئاسایی لە ژمارەی یەکەم ڕا پێدا دێ هێتا کوتای ڕ ناین فۆرتی منت تەواوە ئەگەر برێم ئەوەن دەمێ لۆ کاتژمێری تەواو دەبی بە تو بخینینەوە بیستە قەیمە لۆ سەحات دەی ئەسە دێن بە کاتژمێری دیکەش وەرەگرین نەوی بزانین ئەو جار ئەگەر بێت تو نۆ پ خولەکە لێ نۆ پ خولەکە لێ نۆ پ خولەک زۆر ئاسایخینەوە ناین فتی منتس ناین ففتی منت ژمارەیەەکە دەژمارە کۆتای پێدا ئەڕۆ یەکەم دەژمارە دووە مەخینەوە زۆر بێ مشکلە ئەدی گەر هاتوو پرێم ئەوەن دەی مێرۆ سەعات دەی چەند دەقی مێرۆ سەعات دەگەرەوە لەسەر دەیبی ئەو میلەن دیسانێکە ئەو جارە پێنج دە چەندن مابوو دە دەقا

ناین فیفتی فایف منتس ئەدی گەر برێم ئەوەن دێ میانۆ کاتژمێرتەوە چەند میانۆ کاتژمێرتە ئەوە لەسەر یازدە میلەکە پێنج دەقەی نیە بە پێنج تارین فایف ئەرین فایف گوتمان لە سی یەک لە سی دەقەی زیاترە گوتمان چی لە بەکارێن تەماشەکەین پەنجا و پێنجە جی لۆ بەکاردێنین ها گوتمان لە سی و یەک خۆ لە چرا تا پەنجا و نۆ جی لۆ بەکاردێنین تو بکاتەوە چەند بوو پەنجا و پێنج بوو لە سی یە- لە سیەکەی زیاتر بەرین تو گوتمان لە دوو نۆیەکەی چەندێ دە فایف تو تێن پێنج دەقە مێ لۆ کاژمێر دەی هیوادارم تێگەیشتم و قوتابیان ئێستا کە یەک دوو نمونەی پێش حەلەکەین ئیدی واجبتانە دەمێ ئێوەش حەلیکەن واجب و ئەبی لۆشەو هەیتمان ئەو جارە ئەگەر وەرگین هەر کاتژمێرچکە بینە لۆن نە کاتژمێر سێ و چل دەقەن هەیە سعات سێ و چل دەقەیە یان هەیتمان سعات یازدە و نیوە

ئەدی گەر شێوازی دووەم بخینینەوە سەعاتی سێ و چل دەقە چەند دەقەی مێ لە سەعات چاری گوتمان ئەگەر هاتوونە لە سی و یەک خولەکی زیاتر بوو ئەوە توی لە بکاردێنین کاتەوە چەندە چ لە کاتە لە سی و یەکی زیاترەوە نیە دەبێت توی لە بەکاربێ ئەگە بە شێوازەکەی کە بخینینەوە

چل دەقەر هەیە لە سی زیاترە کاتە ئەرین توچکەلو کاژمێری تەواوە ڕۆین و کاژمێرەکەی باشی ئەڕۆین لەبەر ئەوتی بەکاردەین بەسەر سارێ لە دوسەی چەندێ چار کاتە بە تاری چارێ فۆر تەنتی تو فۆر پیس دەقەیمانە کاژمێر جاری ئەدێگەرای دنیاازدە و نیوە گوتمان